Ond uh, dwi'n byw yn Croes Oswell ar y funud. By the way, o flaen llaw, os dwi'n deud rhywbeth fatha sy'n bach yn sexy, dwi'n yn meddwl mewn ffordd. Sell o, dwi'n... Dwi'n meddwl pethau sy'n dod allan i gysi. Sell o. Siw gochyn yna eto. Dwi'n gweithio efo pinser ar y funud. Uh, uh, gair uh, posh yna nhw. Uh, architectural technologist. A gweithio fel chef ar y weekends. Dwi'n cymryd allan, os o pawb sy'n abo fi'n Fi'n gwybod dweud gwir. Um, na, mynd allan am beint. Uh, chwilio am ddynas illa. Fe gawch chi'n bocsio. Uh, Sdim modd o bocsio dweud gwir. Um, dwi wedi cael cweir ambell waith. O'n i'n mynd am rogan mae o. A wedyn oedd o'n mynd efo wedyn. Na, si chwilio amdano fo'n mewn clwb rhyw nos. O'n i wedi cael uh, jar neu ddau. Ond uh, o'n i'n meddwl bod fi wedi ffindio fo. Um, Gafal yn ol gerbri fi fel t i wisgo allan a ffindio allan yn diwel ta boi rong o. Ne'r boi yma bach mwy o gig na fi yym es i amdano a o gesh i gweir o ie yy ddysgys i ambell i beth y noson yna.
Lady Robin Black, cwîn a mentor i elgan wrth iddo gael ei herio gan y lle i greu a pherfformio drag act. Helo yn y fyd o Robat, a pan dwi wisgo fel hyn yn y fyd o Robin. Drag act ie ie yym.
Ma na sîn hoyw cweit fach yn Fangor. Na dwi'm yn berson sy'n poeni llawer yym o be ma pobol yn feddwl o mi. Na pawb isio bod yr hunan yndi a 'dyn yy os 'di rywun ddim yn licio fi na allai'm d- allai'm deu' na elli di'm roi wnna i fewn. Wnai ddim isio asshole yna yndi? Y rheswm penna swn i ddeud bo fi 'di cymered y sialens ymlaen ydi swn i'n trio rwbath unwaith. Don't knock it until you've tried it. I Dycio dy junk, basically rhaid i chdi rho bob dim rhwng dy goesa. Ie, ella gai un bach o broblema ciliad yy ciliad yng nghacla. Mae gallu fod yn boenus, ond yy dwi 'di arfer, so dim yn broblem i fi 'lly. Ella fydd o'n broblem i Elgan.
Basically mae gen i jyst ball massive. Ie, mae llall fatha above average inni, achos mae'r ddau yn fowr iawn, ond mae un efo fatha

Lle a wnaethon ni fod yn berson well? As long as obviously bod 'na'm boi mawr butch yn fondlo fi ne' wbath neu ti deall t'mo'. Fedrwn i wneud o ddim. So o ran enw neu persona yym be' sa chdi gallu ddeud? Bryn- Brenda 'de? Good old butch Brenda. Mae'r stori'n parhau. Nes ymlaen, ar y lle. Mewn ychydig oriau, mae Elgan am fod yn perfformio Drag Act am y tro cyntaf, a hynny o flaen Cymdeithas Chwaraeon Myfyrwyr ym Mangor. Ond yn gyntaf, rhaid iddo gyfarfod ei fentor. Mae'r stori'n parhau.
Reit, dwi'n cyrraedd fewn ŵan, yndw? Oce.

Sut bo fi'n gwbo bo fi'n size 12 yy? Gen i chwaer reit nobl. Mae 'i mynd i gasau hynna os 'di hwnna'n odd e. A swn i'n licio bod yn ddynas reit glamorous i fod onest 'fo chi. Fatha marw ddim yn rôl efo gwallt du hir. Ie ie. Sa ffasiwn beth efo barf. Reit so ma' gin i bob dim ar y rhestyr. Barod i mynd yn ôl i weld yy Robat a ca'l 'yn ngwlyb yn yy tarti. Cheesy weithia dydi? Reit, yy, dwi 'di bod yn siopio. Reit.
Yym, d- dwi'm yn gwbo be' nei di feddwl ohono ond yy dwi 'di trio ngwra. Gyda fi brêcs ar ti ch'mo'.
O waw, lyfli. Yym so be' 'di'r cam nesa? Nesh i peintio gwynab gynta.
Reit, be' dwi am neud ŵan 'de ydi glwio eyebrows chdi lawr.

So os gen ti yy last minute tips i fi? It's paid â fod yn ofyn a paid â fod yn rhy budur. Fedri di fod yn rhy crude weithia. Ella ella ga'l problema efo 'ny sti. Haia!

Dwi'm yn gwybod sut ti'n gallu neud o, ond um, like, sgwyd y law dim yna chwarae teg chdi. Mae rhaid i sy'n gychwyn uh, don't knock it until you've tried it, and uh, dwi wedi drio hwn, dwi'n aml na i drio eto, so uh, wel o'r.
Ti eisiau taxi dal?